Sure. Nti na yɛtoa so no. Me meka biribi sɛ Ɛputɔ nkyerɛ n'adwene eh, day by day ɔnso nkyerɛ n'adwene. Na adwenkyerɛ no mu naa no, obiara wɔ deɛ ɛkɔɔ so a n'ani agye. Yɛn nua Ɛputɔ so ohun Rocklin no, ka biribi yɛ ayɛ no. Saa na eh, Asiedu Nkɛkyɛ nso anya fa so day by day hɔ wɔ nneɛma a eh, ɔbaeɛ na ɔyɛɛ no wɔ ayie no ase no, yɛ papa kwadwo nhwɛ ayie no ase no. Na me nso deɛ, meka ne nyinaa bom Na me ba a na mafa musicians na ɛbaayɛ no okay.
uh, mehwɛ the way a Kofi Kinata obi bɛka sɛ nkɔnhyɛ da nyɛ high life musician typical te sɛ deɛ papa mo teɛ no obi kɔ wom a na ɔde hip life no bi awom na ɔkɔ ha kakra na ɔyɛ abɛɛfo ɛnɛ nkwadaa no aba no ne mom yɛ papa kɔdwa ntwi wɔ ne nkyɛn fira no ɔpa no Ɛkɔsi anwummere a yɛko nyina na Kofi Kinaata wɔ ha. Yɛmaa no stage koraa wɔmfiri stage no na ayɛ asɛm. MC ne so MC so wɔmfiri stage na ayɛ asɛm sɛ ɔbɛte ase sɛ ɔbɛfiri stage because ɔhwɛ ɔdɔ a ɔwɔ ma the legend Kodwo Antwi no a ɔmpɛ sɛ ɔbɛsi fam ɔpɛ sɛ ɔyɛ biribi ma papa hunu sɛ ɔdɔ no. Na ɔbaeɛ no nso no wa show ɔdɔ kɛseɛ akyerɛ no nti mehwɛ sɛdeɛ Kofi Kinaata na wasi ayɛ busy wɔ stage no so adeɛ ɔhwɛ video na wa put wɔ TV day by day na hwɛ Lord TV ha videos yɛ upload yɛ Kofi Kinaata no a wobɛte deɛ meka no ase yɛ bɔ nsa still na na ogyina hɔ ɔtwɛn sɛ yɛ nwie ma ne nto anwom no so because ɔpɛ sɛ ɔda ɔdɔ soro nko adi Kofi nti ɔno nso baeɛ deɛ ɔbɛyɛ yɛ naeɛ extraordinary yɛ papa ɔhene ba kisi ɔtɔ nnwom kakraa bi na ɔse daabi Ade a ɛsa yɛ sɛ ɔma foforɔ ba, na Akyena Kwasia no deɛ emu da hɔ ara a ɛyɛ nnɛ yi. Ɔgyina mu ara neɛ gye sɛ Digreda, deɛ Kofi Kinata yɛeɛ no koraa sua. Nti mehwɛ nnwomtofoɔ no ahokeka a wɔde baeɛ ne though sɛ wɔamma amma bebree deɛ na meyɛ sure sɛ nnipa dodoɔ no ara bɛba nnɛ because ebi baeɛ a annuru wɔn so. Bebree no ara ba yɛn ama wɔn kwan, wɔn annya kwan because of sɛ nsanbɔdeɛ no yɛhwɛ deɛ ɛyɛ papa ɛsi ɛdu nkatia mu a NDC mpanimfoɔ, NPP mpanimfoɔ nsanbɔdeɛ a na wɔn rebɔ no a na kyerɛ sɛ adagye nni mu koraa nti wɔn ba stage no a ebi wɔ hɔ a na wɔnya time kɛse ebi nso nya time no kakra na yɛhwɛ nnwomkorɔfoɔ ne ketefoɔ ntumpan a wɔn baeɛ a na ayie no ɛyɛ krabɛhwɛ nti me deɛ mehunu yɛ a me nso m'ani gyee ho paa na meka no Na mmom yɛbɔɔ mu din bɔne a nka abɛte sɛ, oh, ɛnea ɛnkyɛ koraa bɛte yɛfrɛ, yɛfrɛ biribi trɛnde, na anka ɛyɛ trɛnde. Baabi a ɛwɔ biara, na anka papanom ne yɛn nuanom na wɔbɛpɛ wo. Adɛn a wobɔɔ mu din bɔne anaasɛ woguu wɔn anim ase? Na mɛhwɛ sɛ, na mɛsrɛ adɔfoɔ ne ahwɛfoɔ ne atiefoɔ nyinaa sɛ, monhyɛ video no. Because yɛ yɛ bɔne a nka wo ka ho asɛm adɛn na yɛ yɛ papa anaasɛ yɛ bɔ wɔn aba so yɛ ba a yɛ yɛ hwɛ nnura adidie mu a ɛyɛ nka ɛnfa yɛ ho sɛ ɛyɛ nyɛ yɛ busuani nanso yɛ kɔɔ yɛ no yɛ hwɛ sɛ dɛ wɔn sisɛ bo yɛn a this time no obi yɛ bɔ ne ho mmɔden wɔ ahɔho yɛ mu yɛ da yɛ papa ne na busuafoɔ nyinaa Kwawu ankasa menim adeɛ baako wɔ kwawufoɔ ho sɛ eh, me ne Asɔre bi band bɛsen kɔɔ Kwautafo. Akyɛ paa saa berɛ me na na meto wɔn ɛɛ eh, circular no. Me na na meto ma wɔn ɛwɔ hɔ na mɛka sɛ Kwautafo a ɛkɔɛ no yɛkɔdidii kwa ɛna yɛbaa kwa kyɛ sɛ Nnuane no, asɛ yɛde repuapua mo, obiara pɛ sɛ akyɛ bɛyɛ atwam fifteen years, obiara pɛ sɛ ɔde aduane nka di n'aduane bi koraa ma no kɛkɛ. Anyway, nti kwawu deɛ saa bɔbɔyɛ no deɛ, bɛka sɛ wɔn ayɛ adeɛ wɔ ho paa. Eh, na aduane no akyɛ sɛ aduane no atɔ tɔ kɛtrɛ ma so yie nti ama kwawu yɛda mo ase paa sɛ mowɔ ɔdɔ saa mowɔ ɔdɔ a ɛɛfɛ yɛbaayɛ yi Wonte me nte sɛ sɛ obi nam baabi na obi ayɛ no hei fa fon bra fa wei bra na saa basabasa no meka na obi sɛ na pepɔ no wobɛyɛ dɛ wasane sɛ wobɛ wobɛdi nsɛmfo wɔ kwakuri wɔ apepɔ no wobɛyɛ dɛ wasane na kyerɛ sɛ wopɛ sɛ ɔsane na asomdwoe mu nti no obiara nso pɛ sɛ ɔsane nti na kyerɛ sɛ biribiara ayɛ bɔkɔɔ nti yɛda mo nyinaa mo ase yɛhwɛ ɔdɔ a ɛbaeɛ mu da no adi na ɛɛfɛ kwa Mo mote ahɔhoyɛ ase, mo wɔ ɔdɔ. Ntɔkwa ntɔkwa ne basabasayɛ yɛ baa yɛn nhunu bi. Biribiara ɛkɔ so sɛdeɛ ɛsi kɔ no. Nti sɛ worehwɛ video yi na wahunu Lord TV, ɔde hyɛ kɛɛf, wahunu me wɔ ha, wahunu apuutɔ, wahunu day by day a, na kyerɛ sɛ ɛyɛ ɔdɔ mu a. Mo yɛ bɔne, ɛyɛ bɔne anka mo wɔ kan, nti ɛyɛ papa no. Mo nka ma yɛ papa nhunu sɛ ampa sɛ bloggers na ɛbaa yɛn no. Ebinom rebɔ wɔn aba so. Ɛyɛ dɛn a wɔn a wɔaka no deɛ bɛba? Na yɛn deɛ yɛadi kan, yɛpepere yɛn ho, yɛadi kan because deɛ ɛyɛ papa mo ne abusua no ne ɔman no nyinaa yɛ no, ɛyɛ yɛn fɛ. Akuutɔ, ɛdeɛn na wo nso wobɛka ato so? Ah, mekae wo sɛ yɛwɔ Lord TV so ana yɛwɔ yi? Wei ɛyɛ live. Yɛwɔ Lord TV anaasɛ yɛn nua bɛma Kev, ɔno eh, ne hotel room ana yɛaba a yɛ- yɛyɛ saa live yi de ɛfiri ha nom sɛ ɛbrɛ wo. Ɛno nti, Ɛɛ mo a mowɔ so a morehwɛ yɛn no, bɔ mmɔden na fa wo comment to aseɛ hɔ. Sɛn na sound no ankasa si te yɛn nka si fa? Bɔ mmɔden na ma yɛnhunu na yɛnhwɛ sɛ yɛredi nkɔmmɔ na atumi ayɛ kama. Na ɛɛ mɛka sɛ ɛnnɛ yi ɛɛ nipa baako a nka mɛyɛ expect no wɔ hanom sɛ ɛnnɛ Sunday ɔbɛba bɛpie hanom sei paa deɛ meyɛ expect Dade Lumba. Me expect Daddy Lumba paa sɛ ɛɛ sɛnea Daddy Lumba ne yɛ papa Kwadwo Antwi teɛ ne deɛ me expect ne sɛ ɛnɛ yi ɔbɛba because ɛnra yɛhu obi te sɛ yɛ papa ɔsɛe Kwame despite ɔne East Legon uh, executive club for no yɛhu wɔn wɔ ha nom sɛ ya mɛka sɛ wɔn ɛbae yɛ papa dampare ɛbae papa no bɛyɛ adeɛ bi a na ɔsɛ nka mahu anwanwadeɛ koraa ɛno koraa na medi kan koraa ka ɔbaeɛ no na ɔnhyɛ police ataadeɛ ɔbɛduruiɛ no na ne mmeranteɛ ne ne nketeesia no yɛɛ sɛ ei yɛ papa aba nti yɛkɔ akɔdi n'akyi nti ɛneɛ ɔtwa ɔmo wei na ɛbɛhyia no ano ɔtwa no pirise wei na ɛbɛhyia no ano ɔtwa no pirise ana ɔmo yɛɛ sɛ ɔmo nyinaa ɛboa ɔmo ho ano na ɔmo adi n'akyi ɛberɛ a ɔrekyea no ɔde na ɔdane n'ani ɛhuu sɛ ɔmo di n'akyi a ɔba monsan monsan monsan Kyerɛ sɛ, saa adeɛ no a wɔyɛeɛ no yɛ biribi a mɛka sɛ ɛno nso yɛ me fɛ na akyerɛ sɛ sɛbe obi kan sɛ yɛka ɛyɛ a na yɛka sɛ ɛyɛ a sɛ power drunk anaasɛ menim sɛdeɛ menka no mpo asɛ sɛ obi nya tumi a ɔtumi abuse tumi no ne ayi no a Menim yɛ papa Dampare bebree ba pɛɛ deɛ me te ɛne ɛnra adeɛ a wɔyɛɛ no wɔ yɛ papa kwadwantwi ayie no ase no mehu ne sɛ papa no amanfoɔ ka sɛ ɔbrɛ no ho asɛm because menim no menim no a menim no from afar menim no saa but ɛnra kakraa bi a wɔyɛɛyɛ no ɛma mehu no sɛ ɛm sɛ deɛ nkɔɔfoɔ ka no ɛbɛyɛ nokorɛ na me baako ɔyɛɛyɛ a ɛyɛ me nwanwa paa no Though anɔpa no mehunuu sɛ wɔreba na eh, ne men no dii n'akyi no a ɔsan wɔn mo no. M'ani gyee ne ho. Ɛhɔ ara koraa meka kyerɛ obi sɛ, ei, mehunu bi da o. Ɔreba no, ɔno nko ara na drive all the way from Accra to Obokwawu ha. Nka obi a ɔreba no convoy di n'anim, ebi di n'akyi because ɔyɛ IGP, Inspector General of Police, ɔnyɛ nipa ketewa. Na ɔreba no, ɛyɛ sɛ nka emi ɔno ara nso no, biribi a nneɛma atwa ne ho ahyia no mehunu sɛ IGP na ɛreba no mm. because police nyinaa sɛbe ɛbɛka sɛ wɔn wɔ no, wɔhyɛ n'ase. All but nipa baako pɛ koraa anguide no. Ɔno nko ara na drive yɛ. Na osii pa, ɔbaa park no so hɔ koraa no, ɛnyɛ sɛ osii fam na ne image no na nipa nim koraa nka obi ahunu sɛ ɔna aba no. Police foɔ no koraa na guide around no, ahunu sɛ yɛ papa Dampare na ɛba no. Sɛ ɔyɛ bɔɔ ne din no ansa na afei. Amanfoɔ ani bɔ ɔmo sɛ ei. Ɔmo adresse, they were in uniform a, mɛka sɛ ɔmo guide ayie no, ɔmo bɔ ɛho ban ne ade but ɔmo ahunu till. MC no bɔɔ no din sɛ yɛ papa Akuffo Dampare aba ha no. Afei ansa na wɔn ɛsan bi ho wɔ gate awura ɛyɛ community center no mu but wɔn bɔɔ ne din no ansa na afei wɔn wɔ gate no koraa no ɛbɛpɛ nipa koraa hwɛ sɛ ɛyɛ hwan ya because wei a ɔbaa no na wɔn expect sɛ sɛ IGP bɛba a saa na ɔbɛba no. Na ɔbaeɛ no Na wɔn yɛ Papa Dɛ, Osei Kwame Despite ne Papa Kwadwo Antwi na wɔn te hɔ ne ahemfo, wɔn tete hɔ saa no. Na ɔsan yɛ ade bi wɔ hɔ, wonim, wɔn te hɔ na ɔhene bi baa, nti ɔhene no baa na animu na seat no ayɛ ma, na ɔkɔ tena akyire. Mehwɛ sɛ hɔ a na yɛ Papa Asɔre Street, na wakɔ ɔhene nkyɛn sɛ Nana wada nhoma, sɔre bra animu, mo na kuro no yɛ mo dea. Na me mm. me ho dwirii me sɛ ɔno wɔtumi sɔre bɛpa akonnwa sii hɔ nka obi a afei na ɔbɛfrɛ ɛ ɛ mɔmmra mɔmmra nkɔfa akonnwa mmra yɛ stand here nka kɔma ansa wɔma ne hɔ no papa no doo ɛnyɛ politics ne yɛyɛ daabi politics ni ha yɛka adeɛ a ɛbɛboa ɔman ne nka nkorɔ ɛne wɔ a wɔrehwɛ me a mehwɛ yɛn a yɛretie yɛn a yɛhwɛ bi nyinaa no yɛnsua ne yɛnyɛ mfiri yɛ papa no ho sɛ yɛka sɛ obi wɔ obuo a Ɛɛ papa no baabi a wowɔ biara papa Dampare me salute wo ɛyɛ wo nana nka nso a ɔde hyɛɛ kɛɛf me salute wo baabi a wowɔ biara saa ade no a woyɛɛyɛ no sɛ maa mo aba so a me koraa no na meyɛ nipa bɔneni ɛnyɛ politics me nkyerɛ sɛ mewɔ party A anaa party B yɛbaayɛ no me nua day by day wabɔ yɛ papa Asiedu Nkati aba so sɛ ɔyɛ NPP ni sɛ ɔyɛ NDC ni obiara ni me nkasa ntia ɔno nso nkasa ntia sɛ meyɛ NPP ni sɛ meyɛ NDC ni Mebɔ me papa Akuffo Dampare. Papa, eh, obuo no a wo show no wɔ ayie no ase nnora ne deɛ, eh, Nyame onhyira ɔma no mmoro so. Onhyira, me, menyaa sɛ NPP na ɛbɛbɔ CPP o, PPP o, nka ɔmoma ntoa so. Na adwuma a wayɛ no ne ebuo no a ɔwɔ ma nnipa no ɔdɔ no me papa makoma abubu obi bɛka no menka no saa makoma abubu ɛyɛ me nwanwa sɛ papa panyini na baabi a ne dibɛ ne ne mpɛmpɛnsoɔ wɔ no na ɔba papa kwadwa ntwea yi ase nka nnipa mu sei no obi a hɔ na nka ɔbɛhyɛ ne power ɔfrɛ no ɔsoma ho na ɔyɛ sei hɛ, na anka ɔma orders, na sɛdeɛ papa no si bɛbrɛɛ ne ho ase so bɛsom ahemfo no wɔ ayie no ase no, buo pa ara a ɔde maa ahemfo no ne even nkwadaa koraa a ɛwɔ hɔ no. Na kyerɛ sɛ papa no menhu asɛm koraa afei menka nkyerɛ ne biem ahobraseɛ ɔbɛtena yɛ papa kwadwa ntwi nkyɛn polisini baako koraa nyina n'akyi anaa ne nkyɛn anaa ne baabi ɔwɔ no koraa so mu obi a mɛnoma polisifo no mɛnoma mpɛ sɛ obiara koraa bɛhunu sɛ igp ɛna ɛte hɔ no nti paapa ɛɛ mebɔ odimmɔne anka abɛte ne mmom mɛsrɛ adɔfoɔ sɛ mo nyinaa mo mɛyɛ papa n'aso nte sɛ yɛn kakra na yɛbaeɛ bloggers na yɛbaeɛ no yɛse sɛ deɛ ɔsi bu adeɛ no yɛhunu baabi akura sɛ deɛ yɛsi mu adeɛ mfa sɛ yɛhyɛ panyin a yɛna fam o sɛ yɛnyɛ den o because pɛ panyini saa na ne baabi a ne ti pɛn so ne ne tumi a ɔwɔ a yɛde ama no ɔman no mu no akɔduru na deɛ wɔyɛ no Wama yɛn hunu sɛ deɛ yɛn nsi mu adeɛ mfa. Nti asɛm bɛɛ tia. Eh, me nua Lord TV, eh, ma menka asɛm eh, baako bi anaasɛ asɛm kakra bi. Eh, me asɛm wei meka akyerɛ ewiase nyinaa, nyɛ Ghana nko a, memfa ne sɛ ewiase nyinaa, ɛne yɛ ankasa ɛkura yɛ de, yɛfiri mu. Ɛnyɛ kodwantwi ayi a mebaeɛ a, me me first time a mede ba eh, kuro wei so ni, mede ba kom ni. Ɛnyɛ Kodwantwi papa yi a mebaeɛ a anka menim sɛ ɛsan yɛ papa Kodwantwi. Saa a ɔdɔ nnipa saa. Saa a ɔpɛ nnipa asɛm saa. Nti asɛm wei, meka akyerɛ yɛn nyinaa, mesrɛ wo, no matter who you are, mɛsrɛ wo sɛ brɛ wo ho ase. Me nua Lɔte deɛ, ɛno a mehuu adeɛ bi wɔ me papa Kodwantwi ho. Na wonim, me werɛ hoe. M'ani san gyee. Deɛ ɛma me werɛ hoeɛ ne sɛ ɛnora eh, yɛ streaming na yɛtwa videos ne ɛkɔ so na na mehu sɛ aberanteɛ bi wohwɛ aberanteɛ no ho paa like woyɛ obi a woma ne mbɛn o nso no wɔbɛgye ɔpɛ sɛ ɔne yɛ papa kɔ didi ɛtwa foto na wakɔgyina akɔgyina no ayɛ ne ho sɛ asɛ kɔnfoɔ bi ɔyɛ ne ho style bi Nti mesrɛ mo, kyerɛ sɛ nyiyimu, nnipa mu nyiyimu, mɛsrɛ mo ma yɛmfa nto nkyɛn. Ɛno a, adeɛ a me papa Kogyentwi yɛeɛ no, m'ani gyee ne ho, me werɛ san hoe. Na mese, ah, deɛ ɛma me werɛ hoeɛ ne sɛ, ah, wotumi hu obi, asɛ wokɔ nipa no nkyɛn koraa no a, nipa no mpɛ sɛ wobɛbɛn no, asɛ ɔno wohu ne sɛ asɛ ɔno ne level no a waduru no, asɛ wo wonduru hɔ. but yɛ papa kodwantwi wanyɛ saa adeɛ no because wo hwɛ yɛ papa kodwantwi a kodwantwi no level no a waduru no mɛtumi aka sɛ Ghana nipa kakra bi na aduru saa level no o me mete kodwantwi mete kodwantwi nwom asɛmpa na meka mete me papa kodwantwi nwom na mesua nso papa yi ɔbrɛ ne ho ase ɔmfa wo ne de wei a wosi teɛ ɔbɛbɛn wo ɔne wobɛdi nkɔmmɔ wofrɛ no koraa no a ɔbɛgyina hɔ na watie asɛm koraa a ɔyɛ dɛn ɔka ɛkyɛ sɛ me papa no ɔyɛ dɛn ɔbu adeɛ na bɛgye adi sɛ saa time no a na wɔka no na obiara baa ɔno nso ah ɔkyea no wieɛ no ara a wɔgyina hɔ didi nkɔmmɔ no ara no ɔse dan w'ani na cameras no retwa wo na wɔntwa wo bi ɛsɛ obi a nka bloggers no ɛbɛn na na cameras no ɛbɛn na na wɔyɛ sɛ ma menim baabi mekɔ baabi wei mede bɛfam ɔpɛ o ɔmpɛ o ɔte na ne bo bɛfu o ne bo ne bo nfu o ah
wonim ɔyɛ nam adwuma wei mɛka sɛ Yɛn mu bi yɛ wura mu nhyɛɛ da nkyɛɛ saa but Nyame adom uh, wowɔ hɔ na obi afrɔ aputɔ uh, ni program bio mesrɛ mo yɛ a momfa aseɛ bi ma me nti bloggers kakra a menim mu ɔmo no titiri wo ne me nuanom a menim mu ɔmo mebɔ ɔmo amaneɛ o oh, kyale uh, eh, program bi wɔ ha o nipa no sɛ nka yɛstrinyi maa no a nka n'ani bɛgye ho na Wɔn a ebetumi aba na wɔn aba. Program bi nso koraa hɔnom a wobɛhu ebi a TV so anaa biribi na wokɔ bi. Wokɔ a baabi wɔ hɔnom a sɛnea ebesi ayɛ wo no asɛ woyɛ apɔnkye bi a yɛde wo kɔbɔ nhwan. Baabi nso wɔ hɔnom a wobɛduru a sɛnea yɛka bi ɛbɔ yɛ papa kwadwo ntwi aba so yɛ yɛtumi sosɔ wo so saa yɛ ai me ne wo ne ɛm sɛ day by day kuro yɛ ɛne ɛkɔɔ Christian Atsu program Yɛkɔɔ hɔ no, before a yɛn yɛ bɛkɔ no, bloggers no bi sɛ oh wɔn kɔ duru hɔ nom no, wɔn koraa yɛ mma wɔn kwan ma wɔn nyɛ deɛ ɛwɔ sɛ wɔn yɛ nti wɔn tetɛ tetɛ gate no ano na wɔn tetɛ na sɛ obi baa no wɔn atwa wɔn, fine. Yɛkɔɔ yɛ, yɛ wura efie no mu, ɛkɔ kyea efie no mu, yɛ maa wɔn, wɔn maa yɛakɔ aba bisa yɛ kwan so na yɛkyerɛ wɔn sɛ oh yɛfiri Kumasi, yɛyɛ bloggers na news no ana aba no na mɛka sɛ Yɛpɛ sɛ yɛba na yɛka no mesee ɛnyɛ yɛsee nti na ma yɛaba. Ok. Ɔmo ma yɛ baabi plɔge yɛn yɛ light. Yɛ plɔge light ɛma laptop kura yɛ de yɛ adwuma no ɔmo ma yɛtumi sɔɔ yɛ. Ɛno yɛ deɛ edi kan. Two, ɔmo wie yɛ no ayɛ ano sɛ abɛ agorɔ. Anwummerɛ yɛakra sɛ yɛkɔ yɛn hotel a yɛgye yɛ no yɛkɔ na yɛakɔ akɔda. na na wɔfrɛ yɛn sɛ mommere o na yɛwie mo aduane na yɛsɛ hwan mo aduane wɔn sɛ mo mo aduane na yɛsɛ ya na yɛn sɛ yɛbɛdidi yɛn ama amedi wɔn sɛ dabi dabi dabi dabi dabi sɛdeɛ mo aba mo abɛkyea na mo yɛ wei ne deɛ yɛn mo anidi anya deɛ a mo bɛkɔ nti na wɔsɛ yɛkɔtena ase ne yɛdidi yɛkɔtena ase didi yɛwie yɛ a mineral ne adeɛ wɔn asan de ahyehyɛ ayi mu sɛ yɛnyɛ mfa nkɔ no na kyɛ sɛ yɛn ho kora adwiri yɛn but baabi nso wɔ hɔ nom abɛkɔ akɔduru

news no akɔba ma sa yɛn yɔnko blogger o ɛnyɛ yɛ wura anaasɛ program wura anaasɛ mm. party wura mm-hmm. wɔ me sɛ wɔpia nipa gu no ɔbɔ bi na batwa no ɔpem bi nam sɛ o oh, ɔfa ɛnyɛ ntɔkwa ne ɛbaa no wɔ ha sɛdeɛ wasi abaa wokɔfa news no yɛnyina yɛbaa sɛ yɛbɛboa hei sɛbe mpanimfoɔ anim wɔgyimi anaa ɛdeɛ bɛnkɔse asɛm na ayɛ no mɛse wɔkyɛ jack chan Nyɛ sɛ wose ma me mmɔ ndin anka me bɔɔ ne din. Ka mɛsan adrɔpo video no biom na adeɛ no a wɔyɛ no wahunu sɛ mpaninfoɔ a ɛkyɛn saa atitire a ɛte kyɛn yɛn no wɔn nyɛ saa wɔn wɔ ahobraseɛ wɔpie nipa no oh na wasan sɛ matwa bi di n'akyi na menim sɛ sɛ bloggers yɛ yuzu matwo ti apu ɛyɛ nan so a mo nyina mapɛ matwo na matwo na ba eyi wɔn a wɔsesɛn no wɔyɛ ma gye kamera no afiri wɔn nsam na mo sɛ awogye kamera no na ade akɔyɛ dɛ wotumi agye ato atwene na mesɛ daabi adeɛ a moyɛ yi ɛnyɛ ne kwan so no no pia nipa gu mu obiara ɛyɛ meya so ɔma mmɔden obi koraa bɛka sɛ mabɔ me tirim na meka ɛso ɛyɛ yɛ ɔho sɛmea nso wɔ experience no bi because sɛnea meka yi wokɔduru baabi a adwuma wei mu yɛn koraa tikya no ahofoɔ wei koraa no woduru baabi a yɛtumi sɛ ɔmu nso wɔ hene mekɔkɔduru baabi no sɛ Ɛ ebi koraa wɔ hɔnom na ebi a event bi na yɛka sɛ Aputɔ TV wɔ hanom a, ayɛ a na amanfoɔ koraa dwen sɛ asɛ ɛyɛ machine kɛseɛ bi na mede aba nti nka yɛma me kwan ebi a canopy baako koraa a yɛma me na menyɛ wei, wobɛkɔ mu na camera baako pɛ bi na ɛkura me ɛne ebi a akwadaa baako pɛ bi na mene ne mmienu nam. Ɛnyɛ biribi huhuuhu biara but wote din no ne sɛdeɛ nnipa koraa pɛ sɛ O, a, apotoɔ ti bi wɔ ha o, ɛyɛ, na kyerɛ sɛ ɛyɛ ahohoahoa. Ba, baabi nso wɔ hɔnom a, wobɛkɔ akɔduru no, anhwɛ a, ne yɛka sɛ apotoɔ ti bi wɔ hanom a, anhwɛ koraa no a, ɔno nso ne hwan, na afei ɛyɛ akɔyɛ ɛyɛ, nti, ɛyɛ up and downs. Ɛna. Wonim sɛ yɛ papa bi firi mu wɔ Kumasi, na ban bi rebɔ, ɛno mmienu mmienu, ayerɛhosɛm yi ara bi a, na ban no a na ɛrebɔ no, Ana yɛyɛɛ sɛ o yɛrefa video wɔ nipa no a ɔreto nnwom no so. Okura mic a ɔreto nnwom o. Hey hey hey mɛnfa mɛnfa mɛn ntwame ntwame na camera no da so kura me a ah, me meyɛ wei na wɔ sɛ ɔdane n'ani ka kyerɛ bansman no sɛ munyaa nnwom no bɔ.
Munyaa nnwom no bɔ. akɔ wei ankɔ ahɔ. Ɔkura mi kaa sɛ ɔma akɔkora bɛma wɔn ne sɛ yie ni kura fira yie na ase. Ana mi yɛ wei nti ɔka yɛ na mi sɛ ah na wo wo kɔ mi live band channel no so a nkurɔfo a yɛ ana wɔn pɛ sɛ nka mɛba bɛtwa wɔn na mi de wɔn numbers ato so na atumi ayɛ advert ama wɔn ma nkurɔfo atumi ama wɔn programs no ma sɛ nye bi ni o nti mi kɔ. na mefaa me camera no kɔɛ but ɛnɛ yi mɛka sɛ ɔnyɛ da nyɛ madamfo saa but ɔyɛ madamfo ɛnɛ yi o nti ɔbɛhu nea meyɛ no nti wei ɛma ayɛ ana ɛka biribi kyerɛ me anaasɛ ɛka biribi kyerɛ yɛ wɔ a wɔhwɛ yɛn nyinaa sɛ ɛnhunu sɛ meme ne apotɔɔ no ansa na wobɛma no obu a

Ohunu sɛ wokura fon. Maame adrɛse issue wei paa yie. Nipa dodoɔ no ohunu sɛ wokura fon ɛna wotwa a na wɔmpɛ sɛ wɔbɛtwa. Adɛn nti onim sɛ ɛyɛ fon deɛ MC bi wɔ kuro timi di wo atɛm. All because wokura fon but fon no ebi wɔ hɔ a sɛdeɛ woyɛ no setup no a wode kɔ hɔ no ɛnyɛ setup bi a na atumi pagya nneɛma nyinaa firi fie de kɔ program no ase ansa na ehu yɛagye atom. Baabi wɔ hɔ a na wo use laptop ɛyɛ sɛ wo connect fon no with wifi
Yeah. Na wa stream because sometimes the cam camera no ɛyɛ na ehia cable na nam nipa no mu a obi kura tumi tia so na ate mmoa nipa no wei fa wei fa na mmoa nti bi hɔ a phone na ekura no akɔnɛte wifi na ama live stream no ayɛ easy but obi wɔ nya hunu sɛ the fact sɛ okura phone no Ɔmu adeɛ bi a woyɛ biara. Aye, eh, Law TV, adeɛ wɔ mu ne sɛ, ɛnɛ, phone, ɛwɔ eh, phone na yɛtɔn no 280 million. Saa.
Cameras yɛ ɛhyia saa nkurɔfoɔ wɔ mu a ɛyɛ a ne nkurakura mu ɛyi eh, ase no, ebi yɛ 50, ayi, 1,500. 1,500. Ebi yɛ 1,500 o. thousand five hundred na obi kuta phone because of technology na ɔpɛ ntɛm na ɔde ayɛ deɛ ɔsɔ ɔyɛ nti okuta phone a ebi ɛyɛ fifteen thousand ebi ɛyɛ eighteen thousand ebi ɛyɛ bɛyɛ ten thousand ana wafi di ne information anaasɛ ne software nyinaa wɔ so ana ekura no ana ɔyɛ deɛ ɔyɛ me deɛ ɛyɛ ananka mɛ mɛhwehwɛ sɛ event organizers no ebi a. Oh accreditation bi wɔ hɔ nti nka wo ba a bɛgye accreditation yɛnhunu baabi a wofiri ba ɛdɛn na wo bɛyɛ wɔ ayie no ase phone kura wo a wo kura accreditation no bi na instead sɛ yɛbɛhwɛ yɛn mu no yɛnhwɛ yɛn mu obi a oh nana kyampɔn aba stage okuta ne nokia 3310 bi Ɔpɛ sɛ ɔba na ɔbɛtwa bi de to ne fon so na ɔka sɛ Nana Kyampɔn baeɛ na mewɔ hɔnom no. Saa nkurɔfoɔ no mmom ne yɛakan wɔn nyinaa de wɔn afra ɛɛ mɛka sɛ bloggers no a wɔn aba ebi ɔkuta iPhone ebi kuta iPhone 14 ana ɔde retwa ɛyi no event no nti iPhone 14 gɔgɔɔ na hwɛ no bɔɔ sɛsɛ wate ase obi kuta iPhone 13 Pro Max ne ade ɛna kura no na ɔde retwa na ebi obi kuta Ayi bi yɛfrɛ no sɛ camera bi wobɛkɔm bɛkɔm na ɛbɛyɛ twenty five million anaa bɛyɛ ayi twenty million but because ɔno ne deɛ no yɛ camera nti yɛbu ɔno ne deɛ no kyɛn deɛ ɔno okuta ayi no phone no nti wode saa sɛ wobɛtum a ɛm sɛ ɛhia me paa na ha me mekɔkɔ program a obi tumi andareti wa to the sense asɛ ɛɛ wotwa video no de ɔho na tɛw na wotwa wotwa de ato so ahwehwɛ aka asɛm bɛɛ nti nipa ne sɛ ohun nipa ban no obi wɔ kora ne okura company tag sɛ na okɔn mu kora obi wɔ hɔ a na ebi a ɔmpɛ sɛ obɛhyɛ ne ho ɔfo na hyɛ ne bag mu bɛtɛ obusa na obetumi ayi aba bɛtɛ ɛyɛ ama nakɔ yɛ biribi sɛ okura phone na onyɛ blogger anaasɛ onyɛ professional blogger bɛtɛ ne technology no amuvu into small village. Nti biribiara no nyɛ akɛseɛ akɛseɛ sɛ mekɔfa camera tenteenten first ne ɛwɔ GBC cameras akɛseɛ bi a ne yɛde cover information ɛnɛ ɔn sɛ BBC no mu ne ada stations no kɔn mu use obi wɔ akɛkyɛ obi wɔ kora just button mm. anaasɛ tag te sɛ microphone yi pɛ but information wɔ hɔ nyinaa na ɔbɛfa ɛno ne nkyerɛ sɛ ɔnyɛ blogger anaasɛ ɔnyɛ professional ebi ɛka ade korɔ no a wɔuse no boɔ sɛ deɛ me nua puutu ɔka kyerɛ wɔn a ɛkyɛn cameras bɛyɛ ten anaa twenty gyina mm. event na se a ɛrekɔva ne nyinaa bɛt wokura camera na na obi a direct nti mesrɛ mo sɛ ɛbɛyɛ kora bɛn nipa no mpakyɛ wowɔ station bɛn anaa wowɔ media house bɛn ansa na sɛ mo pam anaasɛ o ebi a security anaasɛ wo tag kora na anaasɛ tag na anaasɛ company tag ɛwɔ wɔn ho no ɛwɔ yi anaa wɔ id card na issue mmerɛ bi mi kɔ event mi mi mo din na mi wura fi mi tag wɔ fie. Deɛ obisaa me sɛ, mede fon twa na obisaa me sɛ, ɛyi wɛ meto mbotom a mahu me ID card, ɔsi dum camera no hɔ na medum no dii. Meni asɛm ka. Ampa meni asɛm ka. Because anya bi na bɛyɛ sɛ kɔhwɛ Lord TV na ɔda oh, bɛyɛ waste of time. Sɛ sɛ ɛnkyɛ bi ahun sɛ 12 abɔ ana yɛbɛ yie. Ɛwɔ sɛ yɛhwɛ na yɛdrɛs ɛwɔ sɛ yɛkɔ yie na sɛ yɛkɔ yɛ set up na yɛtumi de live sɛdeɛ yɛde ɛbrɛ wɔ ha yɛ yɛde ɛbrɛ wɔ sɛ anyɛ live mpo a eh, mɛka sɛ yɛtumi twa deɛ ɛbɛkɔ so biara na eh, later yɛde ne nyinaa yɛde ɛbrɛ wo na wotumi hwɛ bi ɛpotɔ ma menwie ma menwie menwie me address issue yi ketewaa bi ɔn sɛ sɛdeɛ yɛka sɛ bloggers no ɔmu bu bi kyɛɛ bi no ɔma mu mu bi nkyɛɛ bi because ɔbɛhwɛ no bloggers no ɔma ɔmo pɛ news no ɔbaa nɔpa na kikikiki yeyeye na abusua no ɔmo nyinaa kɔ ɔbɛte wɔ ne na aka law tv ɛpotɔ yɛne yɛgyina program bi yɛgyina mu saturday sunday even monday koraa ka ho abɛhu sɛ egyina mu ara kɔsi sɛ program no ɛbɛkɔ awieɛ nanso wobɛhɛ no dodoɔ no a wei ba wei ba yeyeye na ɔmu nyinaa kɔ wobɛte ani agyina mu nti yɛsrɛ m sɛ mohyɛ ayɛ na nte saa wowɔ program bi anaa wote program bi nka na wopɛ sɛ yɛba no yɛbɛkɔ ba ma wa ɛnyɛ biribi huhuhu yɛnhɛ da koraa nkyagye wo gidigidi biara saa wɔ hɔ so nim saa wodeɛ law tv ne namba no wohwehwɛ ne channel no so a wobɛhu wɔ hɔ no gya comment koraa bɛba na wɔbɛfa na woayɛ wei sei Baabiara, Ghana ha baabiara, yɛkɔ no Avirongo nyinaa kɔkɔ eh, streami adeɛ wɔ hɔnom a ɛnyɛ asɛm ketewa. Yɛnam a mɛka sɛ yɛwɔ different different channels. Aputɔ na a wohu Aputɔ TV, Aputɔ Media, Aputɔ Live Band Music ne ayi na ahu no nyinaa mmea no nti ha yi. Eh, woba Lord ɛyi eh, nso a Lord TV na wokɔ Ɔbrɛmpɔn TV ne nyinaa ne deɛ kɛka ho nyinaa no eh, guitar lessons ne adeɛ ɛwei no nyinaa no ɔno nso nso ana ɛteɛ yɛn nua barima day by day ɔno nso na ɛwɔ hɔnom no afei eh, wɔsan wɔ eh, soloku ɛyɛ bi channel bi nso wɔ hɔnom a flash one tv flash one tv ne nyinaa ɔno nso so ɛna wɔn nti yɛfa odwumadie na ada bloggers yɛ ni nim wɔn no yɛfrɛ wɔn nyinaa bɛka ho na yɛfa odwumadie a possibility sɛ ɛbɛ trend no ɛyɛ high

ɛɛ sɛdeɛ me nua panyin kan yɛ no
sɛdeɛ me nua panyin kan yɛ no sɛ ɔpɛ sɛ ebi a woyɛ event bi woware so wɔn sisi a ebi a yɛntwa wedding na ntwi ngu pen drive so sisi a saa nneɛma no nyinaa no sisi a yɛ de atwam sisi a wɔn ebi a ntwam tie ntwam ntwam nneɛma yɛyɛ yɛde kala ato so yɛakala no me me ma ma yɛ a meyɛ paa m'adwuma a meyɛ no no mekotwa event nam de agu drive so nam de ama wo But ɛno akyiri no baabi a ɛyɛ wei no na yɛasan de ato online ama wo. Pen drive no yera koraa no a, Wokɔ hɔ a, nsa bɛka wo nsa information bɛka nyinaa. w'adeɛ Ɛɛ, nyinaa nti wɔ me- nyɛ sɛ online. atwam sɛ ebi a atwam mu me mepa kyɛ sɛ wotwe agu pen drive so ebi a na ayɛ dɛn ayera Ayera. nti wopɛ sɛ yɛbɛ cover wo ayie ma wo a wo a wowɔ aburukyire so a wohu me nua law tv wohu aputɔ tv wohu day by day channel a Wo sɛne wo number ma yɛ a yɛbɛ reply wo, yɛne wo bɛdi nkɔmmɔ, biribiara a wopɛ biara yɛbɛ stream no live na yɛde ayɛ dɛn? Na yɛde ama wo. Yɛda ase